Matematika sapagymyzyň ilkinji temasyny köpeltmek tablisasy diýip saýlap almagy makul hasapladyk. Ýagny 5-nji klasa çenli çagalarymyzyň iň hökmany öwrenmeli zatlaryň biri bolup durýar, zerur zatlaryň biri bolup durýar. Sebäbi mundan soňky temalar şu köpeltmek tablisasy bilen baglaşykly bolup, şuny bilmän geçen halatlarynda soňky temalarda has kynçylyk çekýärler. biz köpeltme tablisany öwretme çagalarymyza öwretmegiň elbetde birnäçe usullary bar. Biz arasyna seljerip şoň bir iň aňsat usul usulyny saýlap aldyk. Şu Ýaponiýada öwredilýän bir usuly size şeýle tanşlarymdan birinden eşitdim. Şony görkezmek isleýän. Mysal üçin 3 köpeltmek 4. deňdir. Hormatly dinleýjiler, bu usul şeýle bir ýönekeý. Bunu hatda e, ýörite e, molim däl, repetitor däl, molimleriň e, enatanyň özi hem çagalaryna öwretip biler, şeýlelikde hem çagasy bilen e, bile wagt geçirdi bolar. Şe 3 sany şeýle çyzyk çyzýas. üç. Soňra köpeltmek dört. Dört sa üç sany keseligine we dört sany dikligine. Bir, iki, üç, dört. Dört sany dikligine çyzyk çyzýar hormat diňleýjiler. We şu çyzyklaryň arasynda kesişen ýerleri kesişen ýerleri belläp çykýar. Ine şu taýda. Bir, iki, üç, dört, bäş, alty, ýedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki. Unutdum neşe. Üç, köpeltmek dört, deňde on iki. Ýene bir mysal getireli size. Bäş,

ýigrimi bäş, ýigrimi alty, ýigrimi ýedi, ýigrimi sekiz, ýigrimi dokuz, otuz ornatyň eşigi. Siz häzir bilýänleriňiz diýýän bolmagyňyz mümkin. Munça zady sanamak e, adamy ýadadýar. Ýada bolmasa gaty bir aňsatrak usul ýokdy. Ýok hormatly neşir, ilkinji başlan adamlar, e, ilkinji başlan şu köpeltmek tablitsa başlan çagalarymyz hem sanaýaka özleri öwrenýärler. Şoň üçin Şu sanan, otuza çen sanan, eýýäm şu bäş köpeltmek alty, otuz has şoň ýazanda gowy ýadymda galýar şu. Şoň üçin hormatly diňleýjiler, sanap bu wagt gidýär hökmünde seretmäň. Sebäbi indi bir öwrenenden soňra köpeltmek tablisasy elbetde oň ýadynda galýar.

Şu kesişen nokatlary özüňiz sanap çyksaňyz görseňiz, şu taýda 18 bolar. Ýöne ýene-de bir gezek belläp geçýäs, hormatly dinleýjiler. Ýagny ilk çagalar elbetde ilkinji öwrenen şu köpeltmek tablisasy kynçylyk çekýär, şonuň üçin hem sanap çyksynlar. Her gezek çyzanlarynda sanap çykmalary bularyň ýat ýatlarynda has gowy galmagyna kömek eder. 2 dokuzym 18. köpeltmek tablisamyzyň ýene bir aýratynlygy bar, hormatly dinleýjiler. Ýagny ýerini çalşanymyz bilen jem üýtgemeýär. Mysal üçin 3 köpeltmek 4-ümiz deňdir 12 bolsa,

Bu 4 gazatmak 3 boldy. 4 gazatmak 3. Hormatly dinleýjiler, bu Gazet Maktab bitse, şekilde enatalar hem hatta öwren, öwretip biler. Üstelik enata şu çağasını öwretse. Yani bu aňsat usuly bolan üçin hem san atyp biler, hem yanında bile e, yanında e, bir oyun görüşünde hem öwretip bilersiniz çağan has ýatda almak üçin. Hadi beýle görnüşde de öwretip bilersiniz. köpeltmek tablisa barada maglumat internetde de elbetde kän. Ondan başga-da islendik şu birinji klasdan bäşinji klasa çen ulanýan on iki sahypalyk depderçäň arkalarynda da şu kletka depderçäň arkalarynda da hökmany bolýar köpeltmek tablisa. O ýerden görüp biler. Garaz, şu köpeltmek tablisamyz biziň matematikada has zerur bolup durýar. Mundan soňky san goşmak we aýyrmakdan soňra köpeltmek tablisa uly sanlar bilen işlemek üçin mundan soň we beýleki çylşyrymly hasaplama alyp barmakda has zerur bolup durýar. Sag boluň hormatly diňleýjiler, e, peýdaly bolandyr diýip umyt edýäris. Saglykda görüşeris.